Gül ona başlarsyan. Yo balle. Salam Mehri. Salam ýagşy.
Allaha şükür. Sag bol. Ullakan. Şu biziň çakylygy kabul edip geleniňiz üçin. Ew klipdäki ýaly däl eken sen durmuşda. Owadan ekenimi?
Ondanam owadan eken. Mundan öň tek şular ýaly owadan wagtyň men Kän gördüm. Sungata gelmegiňiziň sebäbi näme? Ilkinji sapar haçan we näme eşikde sahna çykdyňyz?
Okuwda başladym. Il öňüne birinji sapar aýdym aýtdym okuwda. Ýa-da bu üçünji klas. Üçünji klasda?
Ondan soň orta mekdepde aýdym saz oýun zatlarda birinji men-dä. Ýöne kakam şeý diýýärdi-de, Näme boljak gyzym, ulalaňda diýýärdi ol. Artist diýdim-de. Onuň şoňa birinji gezek maňa sögüp gördi. Şeý diýdi, Edil boýnuň sowýryn diýdi. Näçe ýaşda? Ýaşym ýadyma düşenok. Eşik ýadyma düşýär. Şo bir köýnegimde barýadym. Amalia jan, bu Ululaň gepleşigi bar jigim, indikä gel aýdyp.

Biziň gepleşigimizde kimiň muşdagy? Diňe doganym bilen ejem bilýär. Özümem ölüp barýardym-da şoň üçin. Kim? Neşe taksir neti gör. Arslan Gulmame aş. Ýok.
O dämi? Ýok.
Seýdiba-da bir döwür.
Ýene ýadyma salamda seniň sözleriň Ýatlaýaryn geçip giden agyr günlerim Şom ýaman erbet muşdagym Olam Suduryň gitdi göz öňümde Gelersiň gelmersiň belki duýarsyň janym seni unudyp söýmeýär. Seýdi saňa Seýdi özi JB-ge diýiberýärdi menem Seýdi diýiberýärdim olam bir sapar şeýtdi.
Sizemi.
E bu näme zat-aý? Bir ýelekde.
Wah pastaýanla krantdan içip baran çaga-da. Üýtgeşik gerek. Ýanyňyzda näme hereket etseler halaňyzok? Hum.
Oý bilmedim men-ä seredemogam ýanymda näme etselerem edibersinler.

Ynanýan.
Ynanýaňyzmy söýgä?
O ýaşuly näçe soraýaň? Aňyrda biri ýok diýýä bu-da hawa diýýä. Oý oý oý aşyrak oturyber. Ýo ýo äý ýaşlarda. Aýdaly siz gaýykly ýüzüp barýaňyz. Aha. Gaýykly ýüzüp barýaňyz welin birdenem gördüň şo taýda klip düşüp ýören Myrat Mollaýew, Durdy Durdyýew, Hemem DJ Arsi üç ýüz düşüp klip düşüp ýören ýerinden gaýyk agdaryldy-da üç ýüz gark bolup barýar. Men üç ýüzünem tanaýan üç ýüzem ýüzüp bilenok. Gark bolup barýar. Siz haýsyny halas edersiňiz? Siz diňe bir adamy halas edip bilýäňiz. Elbetde Arsini.
Sizi meşhur eden aýdym. Ony men bilýän ýöne.

Bilen gopmy şul aýdymy. Şul aýdym bilen ulaldym da men. Çyndan.
Bardyňmy sen oňa.
Näme gynandyr indi.

Syçanyň näçe aýagy bar? Dörtdä. Awa, çynda-da dörtdä. Haçan soňky sapar oklap aldyňyz eliňize? Weý, Züleýha. Hä?
Hawa, alamadym.
Siz hem oklap alaňyzokmy? Başga kim alany?

Dürütde uruşmak üçinmi ýa hamir ýaýmak? Ýok, umuman oklogy haçan alyndy elimize oklogy? Biziň öýümizde hamir ýaýmak üçin oklog ulanylýar. Hä, ol gün alnyp. Oklog.
Hol gün öýde çyram ýakamda tok patlanda ýetmez elim. Şonda. Oklog alyndy.
Ýadyma düşdi. Lampa çalşyp bilýäňmi?
Hawa.
Düýn jigim praşka etdim. Praşka etdiňmi? Günde alýan, günde nahar bişirýän.
Günde öýlem uborka edýän.

Beh.
Heliş.
Ikimizde üç sany meňzeşlik bar. Näme? Üç sany. Aýtda.
Aýt sen sen.
Pikirlenme.
Keşpdemi? Umuman.
Durmuşymyzda da, keşpde de, Iki müň on altynjy ýylda öýlendiňiz. Hawa.
Ana bir. Bir.

Ikimiziň hem daş keşbimiz meňzeş. Inçeräk. Bir. Ikinjisi ikimiz hem bir günde doglan. Howwa!
Aha.
Ýet ýadymdan çykardyň howwa. Üçünjim
sungat bilen baglanyşykly.
Aýdym aýdýaňmy senem?
Sizem talant, menem talant. Ay can.
Can. Eý, oýun etdimi? Türkmen bagşylarymyzdan üç sany söýüp diňleýän bagşylaryňyz. Üç sany iň esasy birinji Mährini diňleýän. Mähri Pirgulyýewa.
Bilbil Öwezowany Amalia.
Daşda. Edil şu günlere dur Hatijan. Ol bütün maşgalam gaýnenem zatdam hemmämiz şony diňleýäs. Onsoň Oraz Ýelilýas.
Oraz Ýelilýas diýseler. Maro.
Hajy Ýazmammedow diňleýän. Leýla Şadurdyýewa. Onuň.
Gülşirin Aljanowa. Ah kim bar ätüir.
Orly başgylaryny bar. Üçünji ýokmy?
Üçünjem dädem muň aýdymlary hawa Orazberdi Towakgalyjow. Anuşmyrat Durdyýewiň bir diski şol aýdymlary diňlesem bir döwür ýadyma düşýär. Annagulymyrat Durdyýew. Parahat Amandurdyýew. Parahat Amandurdyýew.
Indi.

indi. Üç sagat aýnaň öňünde. Käbir adamlar, Gaýrat et, üç aýdymjyk aýdyp ber diýýär onuň. Prosta düşündirip bilemokda, iki sagat taýynlanmaly üç aýdym üçin. Ne iki sagat? Ony siz hakykada ýüzüňizi görse adamlar tanamaz sizi a? Siz irden turan wagtyňyz şu Firuza meňzeýäňizmi? Ýok.
Men ol olar ýalak däl, makiýažyma zadyma gowy üns berip ýa saçyma zam, ýönekeýje daşyndan çalynýan. Biz şeýle-de tebigat beripdir owadanlygymyzy.
Näme üçin suw öl bolýar?
Suw sebäbi suw öl bolýar.
Suw da. E, näme üçin öl bolýar? Derleýär.
Näme üçin suw öl bolýar? Sebäbi ol suw.
Näme üçin öl bolýar diýen? Döreden öl bolanyny isleddi. Şoň üçin hem öl. Sizi buýsandyrýan zat näme?
Men türkmenligime buýsanýan. Aha. Men türkmen şular ýaly asuda ýurtda doglandygyma, ýaşaýandygyma buýsanýan. Men eden arzuwyma ýetenim üçin buýsanýan. Arada Mekan Ataýewa men dos bir çagalar haýwanat dünýäsinde kiçek bolan zat diýdim we olam Firuzalar eltäý diýdi siziň öňüňizde şon ýaly pişik güjük kän diýýä çynmy? Seret. Ýok güjük ýok pişik bar. Iki sany pişigim bar. Iki sany pişigiňiz bar.
Men syçanam saklap gördüm. Papugaýam saklap gördüm. Ýa kirpigi saklap gördüm. Saklap gördüm diýýän. Ýogalylar. Nädip ýogaldy siziň aýdymlaryňyzy diňlänlerde? Kimden öwrendiňizde ýanyna? Nirden bildi? Adamlar nädip çydaýarlar haýwan çydana. Siz özüňizi multfilmde haýsy personaža meňzedýäňiz? Pişik.
Pişik.
Nämäňe meňzäp pişige?

Ýo bu taýyny goýmarsyňyza.
Öýdäki üçin näme? Muma öýdäki doly zapisini alyp görýän. Näme etdiňiz? Siziň öz döreden i öz ýüregiňizden çykan iň gowy görýän aýdymyňyz?
Watan baradaky aýdym. Watan barada.
Şolara hakykatdanam edil watan barada ýazylmaly aýdym.

Indi täze matematik sorag. Aýdaly, içiň çarlady. Bir gowy zat idim. Taýynjak boluň. Taýynmy? Taýýar. Bir owurtlanda çaýyň ýaryny içäýdiňmi? Hälden bäri guýmadyň-a. Meň matematikam gowy däldir ýöne göni aýdaýyn. Göni. Üçünji klasyň soragy.
Siz Duralgada dursuňyz. Men duralgada durun. Awtobus geldi. Mündiňiz.
Awtobusyň içinde bäş adam bar. Awtobus ýöredi. Indiki duralgada durdy, iki adam düşdi. Üç adam mindi. Dördünjä howlukma.
Awtobus ýöredi. Indiki duralgada bir adam düşdi, iki adam mindi. Dur, dur, dur.
Bir adam düşdi. Iki adam mindi. Aha.
Awtobus gidip barýar. Indiki duralgada durdy. Dört adam düşdi, bir adam mindi. Indiki duralga bardy. Dört adam düşdi. Iki adam mindi. Indi sorag. Awtobus näçe astronowkada durdy?
Men adamlara
Awtobus jemi näçe astronowkada durdy?

Dymyk eken. Aýna da açylmaýar eken. Susadym. Siziň özüňizde üýtgedesiňiz gelýän zat näme? Mende?
Hawa. Ýaman köp gürleýän. Köp zat.
Mysal üçin?
Häsiýetim.
Üýtgedesiň gelýär, ha? Elbetde. Ol-a dogry.
Başga? Sypatymy. Sypatyňy.
Horlanasym gelýär. Bolanok daşo. Näme üçin? Ýöne bu zatlary görüp horlanmak kyn. Haýsy zatlar şolmy?
Ýaý.
Waswasylykdan gaçasym gelýär. Özüňizde
nämäni üýtgedesiňiz gelýär? Hiç zat.
Keşpde üýtgedesim gelýär. Kiçidöwrüm men näme klasyň içinde iň uzyn boýlydym. Olaram maňa şlagbaum diýýärdiler. Şlagbaum. Munam aýyrýaňyz.
Aýramzok, şuny aýramzok.
Şeýdibem men şeýl utanyp-utanyp, biraz hordum. Oň üstüne-de uzyndym. Firuza!
Men şo.
Muşdaklaryňa näme arzuw ederdiň?
Giň bolmaly.
Diňleýänleri üçin sag bolsun aýtjak.
Biziň muşdaklarymyzam näme bizi gollaýan ynsanlar-da, biziň ýakynlarymyz. Saglyk bilen abraýdan aýyrma diýen. Eger meň muşdaklam ba bolsa. Bärde ýok umuman bärik berek aýt. Bärik beredip aýt. Olar meni söýýärler. Men olary has beter söýýän. Şony bilip galsynlar. Muşdaklar arzuwym özüňize ynanyň ýoluňyz açyk bolsun. Giň boluň muşdaklar giň boluň. Meň aýdymlarymy diňläňizde giň boluň. Eý çynym sen bilen oturmak gepleşmek. Gaty ýakymly hemme muşdaklaryňyzda biziň gürrüňlerimizi diňlemek ýakymlydyr öýdýän şoň üçin sagbol. Diňe size üstünlik arzuw edýän. Maşgalaňyzda abadançylyk. Durmuşda siziň we siziň ýakynlaryňyzyň hemişe başlarynyň dik bolmagyny arzuw edýän. Sagbol saňada şol arzuwlar. Edil men gaýnymyň ýapýan warenýasy ýaly bir süýji sesiňiz bar. Şo sesiňizem hemişe muşdaklaryňyza ýetip dursun. Sag boluň köp köp.